Ýaş gelniň aýal dogany. A sen zindigi etdiremäk daş är hiliň. Ýa mydam zeň urup otyr öz aýal doganyna, ýa mydam gelip öýüne gelip otyr. Ärden narahat-da. Eý jan şi aýal doganyň gelip ýörmesin-de, aýda gelsin, ýylda gelsin. Oňam heleýde oňman urşup dur-da, nä meň doganym öýe gelmeli dälmi we şu gürrüňde-de. Heý bir görnüp duran edep, görnüp duran terbiýet dälmi şu zatlar.

Eý, aýal dogan, saňa ýagşylyk ederin diýip, zenanamyň hemme zadyny biljek bolma diýip. Hatda şoňa ogrynça zenanasyny haryt etjek dagy dogsa aýal dogany baýat dehalat etmeli. Musulmançylykda ýok zat bu. Kuran dinimizde ýok zatdyr. Zalymdyr-ha şol adam. Her bir Hudaýyň gaharyna düşer. Mydam gelini şoňa bahylçylyk edip esir edip saklaýar. Hudaýyň ýanynda gaty günäkär bolar. Gabyr azaba giriftar bolar. Kyýamat azaba giriftar bolar. Ine bäşilenji nukda. Eý jowan dostlar, eý doganjyklam, günäň gürrüň, günah. Biri atçapgyň gürrüňi. Atçapgyda her atçapgy bolanda milliardlarça pul sen türkmeniň elinden guw gitýär gumaryň üsti bilen. Her çapgy bolanda şo pullar üýşürip öz doganjyklaňy örseň, öýlendirseň, garyp-gasar bolsaň il-günüň içinde garyp galjak däldir. Şony gözleseň-ma, puluň-da bereketli boljak, öýüň-de bereketli boljak, iki dünýäň abat boljak. Mydam kagyzyň üstünden utjak bolup, näme diýip öýüňi ýykmaly, dargatmaly? Näme diýip öz içeriň gözünden gaçmaly? Näme diýip Hudaýyň gözünden gaçmaly? Iki dünýäň bibat etmeli. Inşallah şol adamda eşitse birkim toba etsin indi hudaý gursagyna guýsun seň doganjygym barama golaýlar bolar. Iki dünýä awarralykdyr. Näcirek garyp doganjyklaňa berilmeli pul garyp garyp görseň metjidiň agzynda oguljygy bilen gelin oty ýa ahuna ýa molla ýa bir zadyň ýanyna gelýä pahy başşekşä baryp bilenok. Ahunjan çörek pulum ýok. Ahunjan bir puljaz bolsa, Ahunjan puljaz bolsa, kime aýtmaly o hamşyny? He siz aýdyň men kime aýtmaly şuny? Güne 20 nefer gelýär, kime aşyny bermeli şuny? Näme diýip haram pulla gitmeli şudur şuny? Ey jowan dost, kime ötmeli şu gürrüňle? Näme diýip ötmeýär şu gürrüňle? Näme diýip eser etmeýär şu gürrüňle? Girjekmi, girmermikam bir gün gabryň içine? Hudaýyň oduna düşämäýliň-ha. Içdi çikin çelälik bolar. Şeýle dämi? Inşaalla. Öten agşam ýatdyň, ýa ýatmansyň, öýlän ýatypdyň, turduň, nagat wagt geçipdir dämi? Bir görseň gabryň içinde ýatandyrsyň. Gaýta aýdaýyn, agşam ýatýaň turýaňda öýüňde hemmämiz şeýle. Bir görsek gabryň içinde durandyrsa. Kyýamatymyz ýakmaýly. Ýa ondan başga günä. Eý jowan dost, ýa zeft bolupdyr inşalla bir tol gelin gyzlar belkim eşitsin. Sen arassa gezip bäň we eşitýäň palan gelin ýa palan gyz ýa palan oglan hoş geçirýärmyka diýip mydam günä edip girip Be, ýa sen eşitýäň, äriň günä etýär we sen-de was-wasa bolýaň, Men-de şoň içimi ýakyp günä edeýin diýýäň. Men-de şu ärimden şu indi ozü günä edeýin diýýäň. Men Allah üçin jogabyny aýdyp bereýin. O-da şi, hyýal edagama günäň içindäki adam hoş geçirip bärmika diýip. Ne çaýy bardyr, ne suwy bardyr, ne ukusy bardyr, ne namazy bardyr, ne işi bardyr, defterinde oturandyr, hemme pikri başga ýerde. Agşam ýatandyr pikir başga ýerdedir. Dünýesinden, ahyratyndan lezzet almany zelil, hor bolup dünýeden geçer. Ýere kisi elini buşysyna alyp, näme diýip bir towar gelinler, ýaş gelinler, aýada barýar. Aýadyň deslap kuny. Uly millet hamana aglaşyp dur da, aýadyň içinde elini buşysyna alyp, ulatakdan ulataga gaçyp ýörmeli. Hi, bolmaly zatmyş. Wahid näme etýär şo aýadyň içinde? Ýagny aýady özüne fursat bilwti tilgram menen ýa peýam menen öz haram işinden çyn. Öýünden çykyp gaýtjak aýadyň içinde ol otagdan ol otaga kenarda guşysyny oýnap otyr. Öýüň içindäki gelin gyz ýa oglanlar bagyrlary ýanyp otyr oglandan ýa ene atasyndan çyn. Şu öýüň aýadyň içinde adamlar dady görüp otýar şoň etýän işini. Nähemmeşik bilmänşik bolmalylar. Ony tutsaň-da näme ärim diýjek doganym diýjek bir zat diýjek. Men indi muny Hudaý üçin aýdýan. Näme gürrüňi? Şol adamyň hoşlugy bolmaz. Mydam şeýtdirip, bir tomusganma, mydam aşgalyň içinde. Özüni hoş geçirýärmika diýe. Şeýtdirip gabryna gider, he ol horlukdyr. Emma birini bagşylaň aýdýan ahunjanlar otyr. Birini gowy görýän bolsaň, ýa öýlenipsiň, ýa öýlenmänsiň. Ýa gelin-gyz şeýle. Ak ýol aýdyp bereýin. Allah üçin mübärek gijede. Ahunjanlar bagşylaň aýdýan bu gürrüň. Gür. Ýa izdiwaç edip başarýaň ýa şoň bilen izdiwaç edip başarmaýaň. Ýa izdiwaç başarýaň ýa başarmaýaň. Izdiwaç şoň bilen başarýaň bolsaň halal bolsa, näme zähmetiň bolsa çek, inşallah hiç günäkär bolmarsyň. Ahun iber, adam iber, doganyňy iber. Ene atasy bilen özüň gürleňet her näme ýol bolsun. Emma izdiwaç edip başarmaýan bolsaň, günüň güýmeme kes şo muga, tarapyň ýüzüne ganma. Şu oglan ýa gyz ýa gelniň ýüzüne ganma. Ýüzüne ganma. Ýüzüne galma. Eger şoň ýüzüne galsaň, aňyrsy bir ýyl, aňyrsy iki ýyl, aňyrsy bäş ýyl, aňyrsy on ýyl biri-biriňe länet aýdyp görün düşman bolar. Nähilli? Allah şeýt ýa-da. Şony Hudaý aýtýar, Menden başga kişä mähäbbetiňi berseň, Men Hudaý şony düzeda ederin diýip. Allaň gaýraty ejaza bermeýär. E onda näme är heleýle gowy görşýär? Halal ýol ol Hudaý üçin gowy görülşýär. Oň zereri ýok. Haram ýoldan hiç wagt uzaga gitmeýär. Hudaý üçin eşitdirip otyň tutan utdy, tutmadyk iki dünýäni awarra boldy. Altylanjy, E, toba edeýin, wah, ahunjan, günäm kän. Eý, musulman jowan! Ýüregiňe halk et-de goý. Her näçe günäň kän-de bolsa, Hudaýyň rahmaty seň günäňden olakandyr. Hudaýyň nury seň günäňden olakandyr. Hudaýyň nury, rahmaty, Hudaýyň magfyratynyň beraberine seň günäleň hiç zat däldir. Bu gürrüň toba etmege sebep bolmalydyr, näinki günä etmege. Eý, Ahunjan, Tawestin bir tor adamyň yzaly kepine galjak. Galsaň gal, şu yzaly kep eşitýäňmi, şonuň şu öňki günäleňi ýuwar. Öňki günäleňi ýuwup başla. Ýedilenji nukda şu on ikisinde diýip. Şu eşitýän kynçylyklaň, narahatçylyklaň bar. Ow, sen-de toba etdiň. Hatda bir towar adamlar bar, gözleň näme diýänimi. Hamany görýä hemsaýasy heleýini indemeýä. Bir jowan oglan bar-da. Ýa ärini indemeýä. Ýa ene-atasyny mydama urup ýençip gitdi. Oňa bir adamma näme diýýär? Ýa bir zenana? Maňa Rebçi ýok diýýär, men zindigi işlerine jehalat etmeýän diýýär. Hop, şol adam baraýynmy? Seň kelläňe börük guýsun, derrew saňa aýyp etýär. Seň zindigiňe gidip jehalat etýär onda. O zalymyň baryp elinden taýak alanaka, o meň näme Rebçim bar maňa diýýär. Zindigisi joda diýýär, meň kefim gulak asmajaga belli diýýär-de. Emma sen namaza gaşyn duraňda-a, derrew saňa yza alyp kefin aýtýar-da, Eý, musulman, muň näme zindigisine jehalat etýäň indi? Zalymyň elinden ne taýak alaňa Siziň içiňizde ýokdur. Zep bolup du belkem eşitsin şol adamla toz etsin. Aw dilini bir ýuwtsun. Bir adam mydam eziýet berdi. Ogluň şoň innenak. Ýa egin başyn her jire geýýä, ýa saç sakgal her jire. Ahyr kafirin hyýal etýä-de, şol adam şoňa hiç zat diýenak. Eý, nätdiripbäň diýip. Emme sen namaza gitseň ýa Kuran okysaň saňa aw dilini berýär. Ony eşitmän şyh bol, Hudaý üçin geçir öňki günäleň ýuwular. Sekizlenji nukte. Serr, serr raz saklamak. Ýani näme? Ýani şi. Eý jemaatlar, eý erkekler, eý erki adam, eý erki adam. Bir oba, bir mähelle barylýa, Palanyň ogly näjere diýip. Gyzyndan çürim ýa başga işden çürim ýa hem kar ýa başga zatdan çürim. Tahkykda şony yzarlaýa Palanyny biljek bol. Hop. Palanyň ogly näjere adam ýa Palanyň gyzy näjere diýe. O hem oň mähellesinden biri öwýä. Biri aý boljak diýe. Biri aýtýa, aý özä gowy, ene-atasy gowy dä diýe.